Kanzi nhai ndakukuuraya zvikai nhai Mwari ndofirei. Mwari vakatarisa zveshe vakaona kuti haana chaanofira munhu. Why? Because ane mabasa akanaka. Vakuwedzera makore otanga nekutadza mugore rekutanga. But ndakafarira chimwe chinhu chekuti Mwari havadzime sungano yavakaita newe. Amen. Mwari havakutorere chipo chavambokupa. Mwari havasizi ndakupa zindakutorera. akaramba achingove mambo ende zvaakaimiswa akati iye akatotaura zvikanzi rugare kuchava kupa mazuva ano but hondo yaizova kumazuva ano evana vake ofcourse wati rugare bcoz anga atenderana namwari ka saka mwari havana kuda kudzima chitenderano chavo akati rugare kuchavapo nemazuva ano now ndo zvimwe nebhuku painge ichitaura kuti jesu aiswa pamberi papirati pane zvavaibvunza pane zvavaimupomera pirato akasvika pakutaura kuti haunziwe here zvaunopomerwa nevanhu amen haleluya nhasi iwe mudikani pane zvauri kupomera mweya wako uri kunyepera mweya kuti une simba pamusoro pawo haleluya rufaro ruvenye uri kunyepera mweya wanzi wakagara uriko kubva nekusingaperi kusvika nekusingaperi iwe woti nyama yangu ine simba pamusoro pemweya amen haleluya vanhu vese tiri pa nyama yedu inotituma kutadza sezvakanyorwa napauro akati zvandinoda sa ndizvo zvandinoita but pane mweya wechivi uri mandiri ndo uri kundituma kuti nditadze but now pakuda munhu ane nharo Ari kutaura kuti nyama yacho haingavi nesimba pamusoro pemweya wavo kunze kwokunge yaripiwa naMwari. Haleluya. Amen. Ndo patiri kutaura masikati ano kuti kana waramba kutongwa nenyama chinofanira kutonga chimwe mweya nekuti ndo unogara nekusingaperi. Amen. Haleluya. Nyama haigari nekusingaperi saka ingatongi mweya. Saka hatingati mweya ndiwo also nyama ndoyoita permanent. but instead yekuti nyama ndiyo inoita also chandofanira kutanga kurespecta zvido zvemweya then inozoita keta for nyama haleluya amen koti mimine ine basa jesu aizotana ziso rako rikamuita zisa risi wosara uchiona nehwani wakasikwa netu what uri kuitei but ngozi haina haina basa haina kwari kutisvitsa haina simba chine simba matiri mweya ndo watakanzisuru ndo une nhaka nekusingaperi haleluya amen haleluya ndosaka muchizoona jesu akazoraira vanhu kutsanya kuti zverudzi urwu hazviperi zvoga asi nekunyengetera nekutsanya kune simba waye akanga aona kuti kana munhu akaguta makamboona ka munhu achinamata akaguta so

kuiudza kuti zvaunoda shamwari sandizvo zvandinoda iwe hauna simba but chine simba mweya because ndo unogara nekusingaperi ndo pakabva theoremu yekutsanyi yakabva pakuti nyama inofanira kumbogwadziwa ifile kuti haina simba pamusoro pemweya amen ndava mazuva ose ndomuka ndomwatiino la lunch sapa Nyama inofunga kuti ndiyo inotonga ngozi inogara ichiita zvino zvayo ende mafuta anenge ichizora hainohwa kudaiyo amen kana ikawati haiti ndo inochinja ndoenda kune yangu ndiri kuita zvido zvenyama ndiri kumendena chi nyama but kumendena kwandiri kuita nyama ndoya ndiri kugarisa ari paservice ko mweya wangu uri paservice haleluya ndopako tiri kutaura varume kuti hapasisina nguva jesu akavarayira zvikai fambai muparidzire muchiti ushe hwekudenga hwaswedeka amen ndo mashoko ekutanga vakati vasati vanamatira vanogwara vanobvotaura kuti ushe hwekudenga hwaswedeka amen vataura kuti ushe hwekudenga hwaswedera vanhu votendeuka haleluya ndosika ndichigara ndichimboiti inini i go against vanhu vanoramba vachingoparidza prosperity naprosperity prosperity ndatikaramba tichingoparidzirana zvemari ka hatina kwatipii nyika inoguma ende no two ways about it vanhu vanofa no two ways about it isu tichingokuparidzira kuti ite mari siri kukuparidzira kuti utendeuke ushe hwekudenga hwaswedera Amen. Hallelujah. Amen. Tiri kukuparidzira itamari itamari vati waitamari kumusha wanenge wakaguma kupinda two years ago mai wakaguma kuvafonera two years ago vari kutongodemba vari kuvari koko kuti ah, asi handichina mwana kuno kuchechi unenge uchiuya zvesho uchipatisipeta uchishumira tichikuona ende tichihwa ende vhangeri rako richitikomborera ende richitichinja upenyu but hwako iwa huchinje amen, amen.